Дуслар сәлам! Стилист авылда тапшыруын Буада төшерергә булдык әле. Бу район минем өчен аеруча якын, чөнки минем бала чагым шушында узды. Элек мин Буаның һәр почмагын белә дер идем. Хәзер инде күбесе үзгәргәндер. Әйдәгез әле бергәләп тикшереп карыйк. Кар булмаса да, яңа ел атмосферасы бар. Шушы матур локациядә хәзер үземнең образым турында сөйләп китәм. Беренчедән, өске киемем. Карагыз әле нинди матур озын тренч Гаяна брендыннан. Супер модный Кәчтүмем үземнең шәхси брендыннан чибәр, аяк киемем Мак брендыннан. Безнең чираттагы нокта базар. Хәр якшәмбе көнне без шушында уздыра дөрик. Минем стильга мәхәббәтем шушында туды. Базар хәзер дә хәр якшәмбе эшли, ләкин бүген чәршәмбе. Шуңа күрә ул ябык. Ку-ку! Буада заманча базар да бар, әлбәттә. Ул да булса инде сәүдә үзәге Тургай. Хәзер шунда кереп, тикшереп карыйгыз. Болар әле сәгать 9-дан эшли. Казан сәүдә үзәкләре 10-нан гына эшләргә ярата. Киттек! Менә беренче кибет камал була инде. Карагыз әле, нинди генә монда төрле-төрле төстә курткалар бар. Нинди матур курткалар. Менә бусы бит инде совершенно тренд. Э, шоколад оттенкасында, рәхмәт бабай. Э, шоколад оттенкасы белән Лакос дигән бренд монда, субханалла. Менә Лакос дигән, менә бөтен брендлар бер җирдә булса, ул Камалда була инде. Монда Лакос, Adidas, Nike, бөтен нәрсәсе бар. Җеп җылы курткасы бар монда. Әйдә. Әйдә, кер, кер, кер, бабай, әйдә. Кер. Хәзер мин сезгә булышам. Шәр бабайны стилизовать итәбез. Что ищете? Да я знаю, что мне надо. Нәрсә кирәк соң, бабай? Мин Казаннан килгән стилист. Хәзер сезгә булышам. Бушка. А так мин бушка эшләйм. Яра, монда җәмәгать джинсы да бар, ни төрле-төрле. Баги да, классический да бар. Прямого кроя да бар. Бәяләре дә, субханалла гына, 2200 менә. Куртка 4000. 4000 куртка. Зимний бит инде ул. Зимний куртка 4000, дуслар. Менә Эх, буада яраталар инде киенергә. Карагыз әле, монда туп-тулы әйбер, туп-тулы әйбер. Нәрсә генә юк. Классический рубашкалар да бар. Менә клетка хәзер булган тренд бит инде ул. Клетка супер тренд. Карагыз әле нинди матур фланелевый полоска. Супер матур, супер матур рубашкалар да бар. Дуслар, ирләр өчен минем күңелем тыныч. Хәзер кызлар өчен дә эзләп карыйбыз кибетләр. Без хатын-кызларга шундый матур кибет таптык. Орзи исеме Буада. Монда нинди генә әйберләр юк, нинди генә матурлык юк, бөтен категорияләр дә ябыла. Әйдәгез бергәләп карап чыгабыз, нәрсә монда бар. Так, баштан ук шундый ә, туңнар, бу инде искусственный мех инде. Хәзер бигрәк тә бу сезонда актуальный ә, менә эске кием. Нинди генә матурлыклары юк. Карагыз әле, шундый, шундый.

Ну, булырга мөмкинлеге бар. Но нәрсәгә ихтибар итим әле шушы кибеттә? Гипюрга. Шушы менә гипюрлы әйберләр монда, монда. Алар бигрәк тә күп һәм алар бу сезонда бигрәк тә актуаль. Монда менә Э, джинсы да бар дуслар мында нинди генә аксессуарлар юк менә образларыгызны тулыландырасыгыз килсә менә шуннан аксессуар аласыз да өстисез Әйдәгез, аяк киемнәре дә бар. Карагыз әле менә хәзерге сезонда менә шундый аяк киемнәр бигрәк тә популяр. Әлбәттә инде сез хәзер миңа әйтерсез, яңгырлы һава торышында киеп булмый. Хәзерге заманда киеп була, чөнки пыш-пыш итәсез дә водоотталкивающий әйберләр, спрейлар белән һәм киеп шуны киясез. Менә монда нинди генә төсләр юк, шундый матур уги ди инде, уги. Менә аның интерпретациясе инде. Менә монда даже докерлар бар күрәсең. Ярар. Әйдәгез, киттек дальше. Парфюм, парфюм инде. Һәм монда безнең тагын нәрсәдер бар. Матур-матур сумкалар, мех. Вообще молодцы. Әйдәгез әле бәяләрен дә карыйк. Сезгә әйтеп китик. Так, менә мәсәлән, пиджак. 3200 пиджак. Аннары менә шундый матур күлмәк. Яңа елга менә дигән күлмәк. Әйдәгез бәясе 2900 Әле безгә монда скидка да ясалар, да? Менә килегез Орзи кибетенә. Әйтерсез скидка ясарга ясалар. Дуслар, Буа драма театры яңа бинага күчкән икән. Мин аны бүген генә белдем. Миңа әлбәттә оят инде. Шушы театрга килүебез юкка гына түгел. Безнең бүгенге героебыз Буа драма театры артисты. Резилә, сәлам. Сәлам. Хәлләр ничек?
Яхшы, бик яхшы.
Әлбәттә, инде яхшы, чөнки без кунакка килдек бит. Резилә, әйт әле зинһар өчен, ничә ел син э, театрда хезмәт итәсең? Мин театрда артист булып әле генә эшли башладым. Моңа кадәр мин режиссер булып эшли идем.
Менә артист буларак сез инде, әлбәттә инде, матур киенергә яратасыздыр. Бик яратабыз, әйе.
Синеңчә күренә, синең образың бүген ну супер гуд, ничек әйтергә инде. Бигрәк тә матур. Шундый менә ниндидер азиатский нотлар, ноталары белән даже. Бераз бар. Бераз бар, да? Бүгенге безнең максатыбызны беләсеңме? Беләм.
Без бүген образлар җыябыз. Әйе, безнең бүгенге максатыбыз буада кая яшьләр киенә икән шушы сорауга җавап эзләргә. Һәм син шунда безгә булыша аласыңмы? Әйе, булыша алам.
Тогда киттек.
Артистның һәрбер трансформациясе гримеркада башлана. Әйдәгез карап чыгыйк әле. Рәзилә, күрсәтәсеңме? Әйе, күрсәтәм.
Узыгыз. Безнең бу гримеркада дүрт кыз утыра. Шундый зур гримерка сезнең? Әйе.
Безнең гримеркабызда бар даже душевой.
Кара әле, болар әйбәт яши икән монда. Буа драма театр. Хәзер бөтен театр артистлары күрсә. Безгә киләләр.
Сезгә киләләр.
Яхшы булыр.
Да, шундый зур, шундый уңайлы. Дүрт кыз сезнең монда. Әйе. Э, Көн саен спектакльләр инде сездә һәм көн саен монда сез бизәнәсез һәм рольга трансформироваться итәсез инде.
Күрәле, мин монда бер ирне тагын күрәм. Сез монда дүрт кыз да, бер малай. Бу кем сезнең монда? Бу безнең Райан Гослинг.
Нишләп ул монда сезнең басып тора? Ярар, Салават Фәтхетдинов булса аңнар иде. Райан Гослинг тунда э, кемнең краш? Бер артистыбызның краш. Бик ярата.
Нарга бүләк итеп ясаганнар иде. Ну, бик матур, молодцы, молодцы. В следующий раз Ришат Тухватуллина, либо Марат Яруллина мында куегыз.
Яхшы булыр иде, конечно.
Дуслар, безнең беренче образыбыз әзер. Рәзилә, сиңа ничек, ничек үзеңне хис итәсең? Бу образ миңа бик ошады. Ул үзенчә уникаль. Ул миңа әнинең образын бераз
искә төшерде искә төшерде әйе шулай үктер инде яңа елга шундый э, шулай э, барыр идеңме корпоративка әйе барыр идем бик матур бик ошады миңа шушы кәчтемдә мин принтка игътибарымны бирер идем чөнки монда кечкенә генә чәчәкләр алар однородный итеп күренә һәм силуэтны матур итеп күрсәтә Әлбәттә инде без монда эшләдек акцентлар белән. Кылалалкаң, кылалалка акцентлы, үзенә дә акцент бирә. Сиңа менә бигрәк тә матур итеп синдә утыралар хәзер. Һәм безнең сумка, мини сумка шунда, телефоныңны тыгасың, акчаңны тыгасың һәм корпоративка китәсең. Ничә балл бирердең бердән унга кадәр?
Точно он. Ун.
Дуслар, сез ничә балл бирер идегез шушы безнең беренче образыбызга? Сез комментарийларда языгыз, ә без икенче образны киябез. Әзерме?
Әзер.
Ярар. Безнең икенче образыбыз әзер. Резинә, син миңа ничек? Үз ничек үзеңне хис итәсең? Бу образ миңа бик уңайлы. Бу киемнәрнең күбесе минем гардеробта бар. Шулай булдымы?
Син монда э, еш йөрисең икән. Әйе.
Үзенчә образ бик бик шәпский. Э, менә молодец, шулай алды да әйтте, молодец. Ну, минемчә, шушы образ бигрәк тә акцентлы, һәм монда без күрәбез Берничә акцент. Әлбәттә инде шул доминантный әйбер әйтсәк, ул безнең тун була. Ул үзенә бөтен вниманиесен ала. Шунда инде безнең бигрәк тә гади рубашка һәм гади чалбар. Чалбарны карасак, менә монда аның стрелочкалары бар. Ул шушы гади төсле чалбар үз стрелочкалары белән уйда буйны озынайта. Акцентлы аксессуарлар төзедек, ул үзенә бераз игътибар ала туннан. Һәм шушы гади сумка белән без безнең образыбызны тәмамладык. Менә шулай. Рәхмәт сиңа. Сезгә бик рәхмәт. Безнең эксперимент э, ничек сезгә дуслар? Сез комментарийларда язырга онытмагыз. Рәзилә, без әлбәттә инде буш кул белән килә алмадык.